Dodge Challenger SRT. Ýöne bir problema bar oşun. Näme bilýärmi? Näme? Mehanika diýär ha. Ha men mehanika sürübilem oga. Hany näme adyň näme diýip menem aýtdan ondan mundan diýip iňlisçe aýdan bolýan. Şu motor karoçe indi gaýdyp çykarylanok. 797 at güýji bar. Gözüň 800 horsepower diýmek näme diýmek o? WhatsApp millet siz bilen ýenede Nowruz däl Nawruzdyr köp kişi komentarýada aý sen Nowruz at diýip aýdypdyr ýok meniň pasportda metrikada attestatda nirde görýän bolsaň şo taýda adym bir ýerde bar bolsa meň adym Nowruz diýip durandyr. Many aýtdyňaý. Şony belläp goýuň kabullanyň şoňa ikinjidenem indi bu gün näme etýäs öz Seattlda bara bular ýaly howa kän gabat gelemizok aýdaý dogrudan Röwşen ýa bir hiljik diňe ýagyşly ýagyşly howa. Güneş geldi welin diýdik, dawaý reski çykalda wideony düşüreli adamlaryň islegine görä bir maşyna. Bu gün näme maşyn etýäs? Köpden bäri soradyňyz. Lexus maşynyň daşy maňa näme her hili gürrüňler edipsiňiz, daşy çyzyk, aý urulan. Ýok, seň kelläň urulan, oňa zat ýok adamlar. Röwşen, seret. Geçen wideomda Cybertruckda biderek gürrüňler edipdirler. Ay sen Lexusun dügümi ba ay çyzyk o kaptanda neme mäçine gör oturan ýörüň ay sen bul urulan zat. Ne ya gözüňiz görenokmy? Ya şularyň gözi görenok ya da men kelle ya e, dur dur. Ya meniň gözüm görenok ya da şulaňky biraz gowy däl. Gel bura görkezeyim. Ana. Nirde çyzyk bar? Ana. Şol Lexus 450H 2010 Lexusum. Gel, rekim şoldur ina seret. Hadi näme bak? Yekice çizik görkez, hadi maňa Roşen, yekice çizik görkez, hadi. Ana. Bular kırana seret, çesengi doty. Ana.

Challenger alypdyr, SRT. Amerikanyň iň meşhur. Amerikanyň iň meşhur maşynlarynyň biri, o at güýji-de gaty uly. Menem diýdim, siz şony isläniňiz üçin, menem onda wapşe başga zat etjek diýdim.
Oýun etýän adamlar ýok, şoň üçin geldik ýörite. Indi dowam etýäs. Her kimiň soran zady Dodge Challenger SRT. Dogry dälmi? Red Eye. Ine seret, ýöne bul Red Eye däldir. Iň köp laýk şu maşyny aldy. Indi men size bir zat aýdaýyn, adamlar, bir fakt bereýin. TikTokda alan laýklara görä däl, YouTubeda alan iň köp laýklara, kommentariýadaky laýklara görä maşyny obzora çekdirin. Bir gezeklik şuňa rugsat berdim. Indi dowam etýäs. Dodge Challenger edeýin diýip geldim. Ýöne bir problema bar Röwşen. Näme bilýäňmi? Näme?
Mehanika diýer-ä. A men mehanika sürüp bilemok-a. Why are you gay?
Who says I'm gay?
You are gay. Bular diýýär, sürjekmi diýýär welin menem diýdim, ýok, nädip süreýin mehanika. Karoçe bu gün Sietl şäherinde, Waşington ştatda Sports Car International diýen ýere geldik. Sag bolsun bizlere maşyn sürmäne rugsat berdi. YouTube kanalymyzam bar diýdik welin göni adamlar näme diýip soraýar bilýäňmi? Aý, Youtube kanaly. Hany näme adyň näme diýen. Menem aýtýan ondan mundan diýip iňlisçe aýdan bolýan. Olam düşünenok. Bu näme diýýärdi bilýän. Menem alanda ondan mundan diýende ol ýene-de düşünenok. Soň bir birlap harplap harplap aýdyp berdim. Karoçe, ýöne bu gün ketýän maşynymyz obzorymyz Dodge Charger. 2000 näçinji ýyl? 21-nji ýyl. Ikisinem sürüp bilýär şu wagt. Tapawudy şul. reňklere üýtgeýä. A tak içi hemme zady şo bir zat, şo bir maşyn. Ýöne men tapawutlaryny görkezjek. Gel bäri Röwşen. Eger üns berseň, meselem Dodge Charger'larda meselem näme edilýär, dogrudanmy? Mercedeslerde AMG diýip geçýär, dogrudanmy? AMG paketler. Nämelerde BMW-lerde M paketler diýip geçýär, competitionlar, dogrudanmy? Bularda meselem gel görkezelim men saňa. Dodge Charger'larda meselem Hawk Hawk bar ştaýda. Red Eye. Ýani ine şu taýda gyzyl gözi bardyr. Şulara görä tapawutlanýar. Ine şu taýda gyzyl gözüni görýäňmi? Şoňa görä e, maşynyň AMG package-digini görkezip bolýar. Gel, munda da bardyr. X iki maşynda-da şo bir zatdyr. Ine, gyzyl gözi bar. Zadnýy widlerde munda karbon fiber ýok, munda karbon fiber bar. Gel ýakynlaşdyr ýene etjek. Bärde muňkyda ýokarda panorama bar, sunroof bar. Munda bolsa e, olar ýaly zat ýok. Ýöne Muny polna nemäni renkini stok edip nemede üýtgedipdirler şipirini. Soň içini içini ýene-de tapawudyny görkezjek ýöne esasy gelindi maşynyň daşyny görkezeli. Maşyn daşyndan seredeňde men meselem adamlaryň dogrymy aýdaýyn meselem Amerikadaky adamlaryň şu maşyny halaýanlygyna ha düşünip bilemok. Ýani biziň hem türkmenler belki barasynda halaýanlar bardyr bilemok. Ýöne men meselem şu maşyny bir owadan maşyn hökmünde göremok. Ýöne şu wagtky şu edilen dizaýn Meň pikirimçe ýaman owadan gelýär. Seret ak white body kit ak bolýar bamperler zatlar edil ortasyndan başlap kapodyny ýokarsyny we arkasyny nämä öwrüpdir gara öwrüpdir gelin birde görkezjek. Ýenede diýşim ýaly tapawutlarda seret muň arkasynda spoýlerlerine karbon fiber goýupdyr özi ýörite muňkyda bolsa ýaňky spoýlerlerine garaja reňk edipdir ýagny bütin şu ortany garaja edipdir ak demesine maşynyň reňkine garaja gitýän. Meniň pikirimçe owadan edilen bir dizaýn, owadan edilen bir modifikasiýa diýeli. Diskalaryna sereda, diskalaryna ikisiniň hem ýaman erkek agyr durýar şu diskalar meselem. Tep täzeje. Ol indi bärdäki diskanam görkezäýdi indi bärdäki. Bärdäki diskalara näme diýýäňiz? Uff, dawa, ýör. Indi dawa içine girip görkezeli, gel. Köpden bäri adamlaryň garaşyp oturan zady şol. Içi interýeri gyp-gyzyl. Owadan duranokmy siziň pikiriňizçe?
Şunuň özi-özi pyrlanýar. Hawa.
Ana. Meselem, interýer gyzyl, içi owadan, gaty owadan durýandyr. Ýa yani meselem beýlekiň içiniň reňki gara, ýöne meselem meniň pikirimçe maşynlarda eger etjek bolsaň, iň gowy zat reňkini üýtgetmekmek ýaly, ýani içiniň interýerini. Çünki o maşyny owadanlaýan zat, bezeýän zat şol, şol meniň pikirimçe şoňa zat görünýär. Indi iň esasy zada geleli adamlar. Geliň maşynyň bahasy bilen maşynyň at güýjüne geläris hemme zadyň gürrüň bereýin. Daway, gel öňüne. Taýynmy? Erkim. Daway. Seret onda. Ýolçga gary. Sizam otkroýsa. Adamlar. Indi bu maşyn Bu maşyn eger men saňa men size spesifikasiýalaryny aýtsam, maşyn gaty däli maşyn. Gel bir zat görkezjek. Ýene-de şu motor karoçe indi gaýdyp çykarylanok. Näme bolupdyr? Elektrik maşynlar çykandan bäri motor iň soňky ýaňy gürrüň berýär da maşyn satyjyň özi. Öňler şu maşynyň bahasyny, e, meselem, motoryň bahasyny 8000 dollara tapyp bilýän bolsa, şu wagt diňe motoryň özi 20 müň dollar. Çünki şul pokoleniýada çykan iň soňky motorlar şul. Boldy, mundan soň gaýdyp olar ýaly çykarylanok. Motoryň ullugy alty ikilik. V eight. Bu birem näme? Supercharged. Supercharged bolanda meselem bulaň üstüne ýene-de indi biz horse power-ny, at güýjüni güýçlendirmek üçin üstüne goýlan zatlar bolýar. Motorda üýtgedilen zatlar. Indi muňa seret. Intake goýupdyrlar ýörite. Bu stok gelýär maşynda goýlanokdyr özi. Ýagny soň goýanok. Intake özünde bardyr ine. Polny görkez, şu taýyny. Ýagny men gürrüň berýän. Şu taýdaky menä şu kabeli görkez menä seret. Şu kabel bar-a ýörite. Şul gitýän kabeli maşynyň içine näme etýän eken? Ýörite maşynyň sesini has köp gatyrak etdirip çykarar ýaly eken. Diňe şuň özi, şu kabeliň özi. Özüňe eşdiler ýaly. Diňe özüňe de hem özüňe eşdiler ýaly, hem daşarda-da gaty çykar ýaly diýdi. Noldan altmyşa çenli. Üç ýarym sekuntda.
Üç ýarym sekuntda gelýär.
Adamlar göz öňünde oturyp gör. Üç ýarym sekunt, meselem, beýleki neme ýalak däl. Beýleki maşyndaky ýaly edil çalt-a, ýöne erbedem däl. Erbet tarapy maşynyň halamadygym diýeýin. Gyş ýerlerde bolan üçin men birazajyk maşgalaly adam hökmünde pikirlenýän, ýöne maşgalam diýibem ýene öýlenmedim. Derdim gozgamaň. Adamlar maşynlaryny berýärler. Görýäňmi? Tanamadyk adamlaryna adamlar maşynyny berýär, ýöne adamlar tanaýan adamyna gyzyny berenok. Bolýa-la, dawaý derdim, ozama, karoçe, maşyn arka çekerli. Ýöne maşyn dört çekerli däldir. Ýa all-wheel drive-dä, real wheel drive. Şonuň üçin maşyn birazajyk howplurak. Güýji kän adamlar. Eşdiň onda, diňle diňle. Ýedi ýüz togsan ýedi at güýji bar. Ýedi ýüz togsan ýedi at güýji bar. Göz öňüňe, sekiz ýüz horspower diýmek näme diýmek o? Geçen alty ýüz horspowerly maşyn sürdük Tesla Cybertruck-a. Bu sekiz ýüz. Maşyn agyr. Ýagyşly günlerde meselem süren ýagdaýyňda eger gaza birden bassaň, sypyp gitse meselem tu- tutubileňok sen. Hem-ä arka çekerli, hemem maşyn agyr. Motoryň alty ikilik diýip otyr, soň motory göz öňe gelýärmi? Ýedi ýüz. Indi iň gowy tarpyna geleli. Indi kim iň gyzyklanýan zady şul. Maşynyň bahasy näçe? Saňa näme näçe? Aý nätýän adamlar. Maşynyň bahasy taýynmy?
Taýyn. 80 müň dollar. Indi näme üçin 80 müň dollar? Gel. Maşyna 2021. I plus Geçilen maýylyna seret. Odometr bar-a. Näme diýilýär te orslarda şo bizlerde näme diýýär? Probek. Probek 21 müň. 21 müň maşyna 80 müň dollar. Meň pikirimçe erbet-ä. Indi seret maşyny otdajak sesini eşdende ýakynlaşdyr nemäňe näme şol?

Ses eşitýäňiz hem adamlar sesi var, supercharger ýörite Dodge-yň şuň ýaly etýän zady bar. Dodge-yň şu sesi bar. Şu ses yani Amerikanlar var şu maşyny. Diňe şu, şu ses üçin alýar. Ynanaýyň. Başga ses däl. Osan wagtyň Ana şoňa supercharged diýilýär. Eger şu supercharged bolmasa şol ses çykmaýardy. Ana edil maşynyň edil üýtgeşikligi şonda altylyk motor, motor içinde gaýnaýandyr dogrydaby, bökýändir çykjak bolýar jaň howluna. Tutma meni bärde diýýär çünki alty ikilik motordyr öşe jaň. Karoçe indi test drive gitýäs. Ýagny moşny maşyn meň pikirimçe indi ýöreýäs bu adamlar test drive başlaýas. Geçen gezek ýadyňa düşýän bolsa adamlar Tesla Cyber Cybertruck sürdük. Men iň esasy sereden zady näme? Tork. Tork bolanda güýji. Maşyna basan wagtyň gaza şu seni atýar-a, ana şo güýje. Meselem, iň köp gaty gitýän maşynam nemesi eken? Full çykýan spidometre iki ýüz üç mile per hour, dogry dälmi? Onam kilometre özüňiz üýtgedäň. Ýagny iki ýüz üç milde gitýär maşyn. Iň batly gitdi diýen ýagdaýynda. O iki ýüz ýigrimi görkezýän bolupdyr, ynanma Röwşen o zatlara.

Basan wagtyň uçmaly maşyn, duýmaly. Let's go onda. Daway. Haydi bismillah. Esasy näme geldik maşynyň içine geldik. Hem yer karbon fiber üýtgedip durlar. Seret şu taýlaryň dashboardlary, bärleri, e, nemeleri üýtgedilen karbon fibere. Indi bir zat görkezjek esasy zat sizlere e, maşynyň kontrolyna gider. Ýok. Powerna gider hazır. Indi nesip bolsa, indi bismillah. Taýyn bolsaňyz onda nämäli başlatýas? Wideony, maşyny göreli nälik sürýär. Sen Römeniň geçirme sana geçen aýtdym, Röşen. Iň möhüm zat bärde howpsuzlyk. Okay.

Brat men özüm gatar gatar ahyrsyz diýen çünki arkamda adam otyr ýana sürmegim üçin ýa geçen gezek ýaly arkaýyn çykyp gaýdyp bilemizok çünki meselem bu beýleki abyşyny näme dealership bar ýaly däl e, kelläňi ora çykyp da sürüp göreýin diýerin ýaly çünki olar meselem uly kompaniýa Tesla bilýäňiz meselem şolara da ýaly ýöne bunda kiçi bir dealership gidene gitdik indi maşyny noldan altmyşa çykarýas adamlar ýuwaşlygyny barlap görjek bärde pedal shiftler bar geçirergiz ýalyk mehanika eger üýtgetjek diýseňiz meselem şulardan göni bas gidibermeli pedal shiftlerde karbon e, ýokarda hiç zat ýokdur sunroof ýene diýşim ýalyk nemeler üýtgedilmedik diň bärler hem ýerine görkeziň karbon fiber bir plus bärde nemeler hem bar eken e, sizenýalar ýatda saklalar ýaly memory seatler bar görýäňizmi Şony gör esas zat. Ana men bir sitler bar. Meselem şular ýaly maşynlarda köp köpleçme dogry maýdan amerikan maşynlarynda neme bu neme ýokdur. Memory sitler zatlar ýokmy? Eger de ýyly 2020-ni geçmese, sebäbi Lexus-daky, meselem 2000-nji ýyldaky bar zatlar, ýagny gelip-gelip amerikan maşynlarynda iki müň ýigrimide çykýar da şu zatlar. Şu derejede tapawudy bar. Şonuň üçin meselem şular ýaly emeleri görmek men üçin üýtgeşik bir zat. Okey, noldan galýandyr time was Russian. Ana alananda ýol alýan men alýan seredende. 1 2 3. Oh damn. It's the traction control is out of I didn't even do nothing. I just

Näme etdi? Göt aýlandy. Seret, ýene bir de barlap göreris. Ýene de bir gezek. Gitdik. Ene munda duýýan, dogry näme? Munda duýýan gerek. Ediler. Ene ana meni men şunu sorapdy, şunu aýdyp durdum. Sesini eşitýäňmi? Döwden daşarda, ses içine gelýär. E, men e, e, men men maşyn diýip şuňa aýdyp bolýar meselem. Men dogry aýdýan Amerika maşynlaryna käbir göwnüm ýeten ýok, ýöne şuňa diýip maşyn aýdyp bolýar meselem. Ýere ýene de bir gezek seret, noldan gitýäs. Taýyn bolma. Okay. Muňa sürede. Horsepower gowy. Horsepower gowy gerek. Çyndan hem edin gede. Ya bildir ya be diýip ya bir hili. Mesela şu maşyny günde aňara bäre gitjek bolan wagtyňda, mesela ulanarsyň we Dogrymy aýdaýyn, eger-de şu maşyny alan bolsadym, näme köçede ýok ýerde köçäň ortasynda şeýle aýlap donat atyp oturaryn mele şo derejede nämede o güýjüni duýup ynanýaňmy Röwşen adym bar gaza basan wagtym bak hiç zat ýok agyrlygy bar öňdäki agyrlyk şo duýup bilýän meselem gaty gaty erbet öň agyr şoň üçin meselem gaza basan wagtyň yzy aýlanyp gitýär indi meselem şol agyrlygy meselem gaza şeýle Basan wagtym seret soňuna çenli dibine çenli bir gezek şeýle basan wagtym göti aýlanýar. Gonka üçin ada bu maşynlar. Çydamaýar bu zatlar. Ýöne köçede adamlar eger-de eger-de eger-de Sietliň köçelerinde şeýle edip basjak bolsaňyz ki bärden eý gaty diňe ýagyş ýagýa. Şeýle gaza basan wagtyň maşynyň aýlaýşyny göräýdä. Men häzir göz öňüme getirip otyryn. Şular oglan bolmadyk bolsa polibom bir ýerde barlaýatym häzir men. Indi bu gözüniň öňünde etseň häzir aýyp bolar-ow. Sesine sere sesine. Sesine eşit. Maşynyň bahasy 80 ming dollar diýip dogry dämi? Hmm. E, gaty uly pul, ýöne e, Tesla görä diýýä. Tesla meselem 120 ming dollara berýän, ýöne şu maşynda keýp etjek bolsaň, onda keýp edende. Bilýän adamlar, maşynam e, Cybertruck meselem SUV diýip gideli, bu maşynam ýaňky ýaly sedan maşynlar. Ýöne şoňa garamazdan hem men meselem X-niň etýän işi neme bolan ýagdaýynda-da meselem Tesla-nyň başga maşynlaryny alartymmy? Hawa, ýöne edil şol nemesini almazdym. Ýöne bu Cybertruck, ýöne bu, bu wapşe başga zada, bu ýöne this is something else diýýär, ýöne edil şolar ýaly, gladki doty barda. Let's go, ýene-de bir barlag görýäs, serediň onda.

maşyny kontrol edip bolanok. Dogrymy aýdan, äze men meselem şu oglan bolmadyk bolsady, men awariýa edip bilerdim. Şu derejede maşyn nemedir da, awga maşyn güýji, agyr güýji bar. Köp maşynlaryň meselem er e, neme tarapy sizenýalara oturaňda meselem ýumşak däl, ýöne bu maşyna minýän welin ýumşaklygy bar. Hä, bulam uh, is this bucketsy? Uh, it's it's shaped. It's not like a bucketsy, but it's shaped You know, it's Right, to yeah. bolster you in a little Yeah. bit.
Yeah, yeah. Näme bildirýär meselem göle- göni ba- edil näme däl gujaklar ýaly bakasitleri ýok ýöne edil şo gujaklar ýaly bolmasa-da şoňa meňzeşip edipdirler. Eee, maşynyň ýumşaklygyny men beter haladym dogrymy aýdaýyn adamlar meselem gaty erbet rahat ýany ýumşajyk Tesla-da bular ýaly däldi ýa-da başga köp maşynlary minýänlerinde-de bular ýaly dädi aýry uşan. ýerlerini göreli. Meselem, kän ýeri bar bärlerde. Dogry dälmi? Görýäň, eee, kän er näme däl. Eliniň aşagynda konsol barlar. AUX'lar, iki sany USB-ler, şeýle aňra bäre taýdyraryn ýalyk. Sıpdyr gidilmeli. Arka tarapda ýer nälik? Men pikirimçe ýer e, gowrak, ýa ýer erbetde, ýa ýene kan däl, ýöne edil mesela şu taýlaryny görkezaýda şu taý. Şu taý gaty erbet bir mesela kiçi ýaly görünýär, ýöne kan kan bir erbet däl. Boldy. E, şeýle obzorumyz şeýdip jemläýelim onda. Ine şeýdip ýene siz bilen bir wideoň soňuna geldik. Gyzykly bolandyr diýip umyt etýän, elimden geldiginden etýän. Islän maşynyňyzy diýşiň ýalak etdim. Serediň. Geçen gezegem diýdim adamlar, bir maşynda limit goýmaň. Islendik maşyny sürüp bilen, ýöne bir goýup biljek limitiňiz Bugatti bolsun. Bugatti Chiron, Veyron tapawudy ýok. Men ol meselem aljak bolup gördüm. Röwşen. Tura girdim, arenda eder ýalyk ýer ýok, bu şäherde ýok. Men meselem nesip bolsa Maýami gitýän ýakynda ýa-da başga şäherlere gitjek. Hä, ýene-de bir gezek täzeligim bar adamlar. Ýesi şto, men şu wagt indiki aý oraza gutarandan soň, hä, birem ýene-de orazalaryňyz kabul bolsun. E, diňe topik, topik açyk gitýär-ow. Orazalaryňyz kabul bolsun, beren sadakalaryňyz, zekatlaryňyz Allah dergähinde kabul bolsun. Inşallah, gowja geçiriň. Doga-dilegleriňizem kabul bolsun adamlar. Çynym bilen ýürekden dileýän. Indi men ýakynda nesip bolsa neme etjek bolýan. E, ýok diýende bir 10-15 sany ştatda gezjek. Men şöyle vlog etjek, size görkezjek. Şonuň üçin men kanalyma podpisatsa ediň, ýani YouTube kanalyma subscribe boluň adamlar, abone boluň. Indi ýaňky maşyna gelýäs. Hemme ýerde gördüm, ýok, meselem, Seattlda tapyp bilemok. Ýa maşyn satyn almaly diýýär, olam customize edip, ýani sen öňünden taýynlap alyp goýýaň. Meselem salona baryp gören ýagdaýyňdada salonyň içinde o maşyn prosta seýl neme üçin däl ol vid üçin gorkezilen daşary çykaranoklar o maşyny a içerde daşarda goýlan maşyn hem ýok bugatti şoň üçin bugattidan başga islendik maşyny edip bilýäňiz maňa tapawudy ýok prosta aýt şu maşyn diý dos çellenjer diýdiňiz iň köp alnan laýkyňyz şo boldy ine şol ýöne men mehanika söp bilmedigim üçin edip bilemok. Ine, köçäň aňyrky tarapynda BMW bar. Isleseňiz BMW-ä gitýäs, ýedilik diýiň, sekizlik diýiň, onluk, dokuzluk mesele däl-ow. Özümiz hem düzdürip etýäs, ýöne limitlemäň özüňizi. We size ýene bir gowja täzeligim bar. Adamlar, adamlar, adamlar. Näme döretýäň, Röwşen?
I think giveaway konkurs. Giveaway konkurs.
Edilýär. Adamlar siz bilen konkursa başlaýar. Näme konkurs? Egerde egerde goja diňe egerde egerde a indiki maşyny bilip bilen adama näme maşyny review edip biljegimi, obzor etjegimi bilip bilen adama Priglasheniýa berýän. Amerika priglasheniýa. Sponsory özüm bolup görkezýän. Ýene nämesi, ýene nämesi, ýene nämesi. Priglasheniýa. Oň etmeli zady näme diňe röwşen bilen? Ýok.
Näme? Informasiýasyny bermeli. At familiýa priglasheniýany eline alýar. Sponsory men bolup görkezýän. Boldy. Ýöne şertim adamlar. Indiki maşyny bilmeli. Kommentariýada ýapyşdyryň. Siz üçin belli bolsun indi. Näme edesiňiz gelýän bolsa. Bilýän. Bu gezekki wideoň belki isleýşiň ýaly kän gyzykly bolan däldir, çünki aýdym açmadym, meselem Abdy daýynyň täze bir aýdymy çykdy, Aýt diýip. Dogry dälmi? Krasna Vegas Music. Allajan günälem bagyşla Gelseň owdur toba ýaşda Günäsiz Beýde bir adam barmy Şeýtan gapsyny açsa. Ýaman gowy aýdym.
Wideony şoň bilen jemläris nesip bolsa. Men meselem şol aýdymy Maşynyň içinde Dastoýny maşynda dastoýny aýdym aýjak aşak boldum. Ýöne meselem açyp bilmedim, çünki arkamda biri otyr, rahatsyz etýän, ýeňsäňde otyr ýalyk biri. Islämok. Näme maşyn diýseňiz sürüp berýän. Vlog gelip otyr ýakynda. Başga näme gerek? Konkurs edip sizlere priglasheniýa berip otyryn. Diýýän men size. Ana seret gözüň öňünde aňyr tarapda ýedilik dur-ow, ýedilik. BMW-du, ýedi ýüz elli. Ýo ýedi ýüz elli diý, men M sekiz sürüp görkezeýin, ýok M dokuz diýseň men çykartdyraýyn, Röwşen gerek bolsa. Gerekmi? Aý gerek bolar. Aý borla häzir.
Belki podpisçiklere gerek bolar. Belki podpisçiklere.
Nesip bolsa belki uly bolup gitsek, näme üçin men maşyn röwzigiriş ederin, dogry dälmi? Maşyn konkurs ederin. Şoň üçin şu wagtlykça adamlar elimden geldigiçe edip bilýän zadym we hemme kime kömek boljak zat, priglasheniýa alyp berjek. Ýöne başga zat soramaň. Adamlar sizden garaşýan zadym, laýk.